Ges i 'ngeni yn y Traeth Coch yn Sir Fôn 1950, Tachwedd y Chweched. E, ges i'n magu ar dyddyn bach, athrodd yn had, ffarmwr yn yr ci. A fi'n unig blentyn, nid yn blentyn unig, ond yn unig blentyn. Ac roeddwn ni wrth fy modd uh, ar y ffarm. Gan ys gynnau'n brawd a chwar, o'n i'n arfer mynd mas llawer iawn gyda'n hyrci yn had i helpu. ac oherwydd hynny dwi'n gwybod enwau'r coed a'r blodau a'r adar a bethau fel ni. O'n i'n byw yn agos iawn at y traeth, ti um, tri chwarter milltir lawr yr hewl. Ac yn y dyddiau hynny, yn ôl yn y 50au, allwch chi gerdded ar ben eich hunan yn ddigon saff yn naw oed i unrhyw fan o'ch chi moyn mynd. A o'n i'n treulio llawer iawn yn amser i lawr yn y traeth yn edrych ac yn gwylio ac yn cerdded o gwmpas yr hewlydd yn edrych ar fyd natur a bethau fel ni. Pan uh, cofio pan o'n i'n blentyn, oedd y fenyw ffarm i lawr yr hewl i cael babi, a sgrifennes i gerdd. A dwi'n cofio mynd na ar wnawn di syl ar gerdd ma, a'i rhoi hi, a par o fwtis dwi'n meddwl i'r babi, oedd e mewn gi fy nain wedi wai, os y nain yn un da am wai. Ac uh, ges i hanner cwron yn present. Ond dyw, dyw farddoniaeth ddim yn broffidiol o gwbl. Bydwch yn meddwl hwnna, gwbl. Os ydych chi'n moyn llwgu, jyst sgrifennwch farddoniaeth. Beth bynnag, um, pan nes i'r ysgol, o'n ni'n ffodus dros ben achos o, o gyda ni athrawon dar amser hynny. Dysgu bod math o stwff i chi am farddoniaeth Gymraeg, stwff ID Hwsyn a Eifion Wyn a pethau fel ni. wedi ddysgu fe ers pan o'n i'n fach. A fi'n digwydd bod, fi'n hoples da maths, dda i ddim da maths na gwyddoniaeth. Ond yn cofio gire, dwlia'r gire. Yn had yn fardd, wastad barddoniaeth yn y tŷ, wastad papur ar y ford, wastad sgrifennu, yn had yn, yn gystadleuwr mawr. Wedi ennill sawr cater, mae cwbl o gadeiriau, a fi'n tŷ nawr a coronau gyda ge. Ac wedyn, um, oedd e'n dod yn naturiol i fi. Es i'r ysgol uwchradd, i Langefni, a athrawes Saesneg yn gweud, now then girls, you've got to write a poem on summer. A wedyn, o'n i'n meddwl, o, oh, o reit ten. A byddai'n ffrind yn gweithio, o, oh, dwi'n meddwl ti'n neud hwn, dwi'n gwybod sut ti'n neud hwn. A wedyn byddai'n dweud, o, pe poen i'n nai i ti nawr. A wedyn byddai'n ysgrifennu iddi hi, ac un i'n ffrind, ac un i'n ffrind arall, ac un i fi. Oedd yr athro, oedd yr wes yn dod rownd wedyn, a fydda'n gweud, mm, yes, um, very good, Catherine, excellent. Einar Jones, yes, not so good as Catherine's. A fi oedd i'n neud blink lot. Yn cael lot o sbri, neud pethach fel ni. Um, pan o'n i'n yn arddegau, fe gyhoeddwyd peth o'n waith i mewn cylchgrawn o'r enw Mabon. Dwi ddim yn bod dim oed, dim ond yn y llyfrgell genedlaethol. Ond Dyna pryd y dechreuodd y, y busnes cyhoeddi yma ddod. A pan nes i'r coleg, o'n i'n ffodus iawn oedd Dr Gwyn Thomas yn, uh, yn un o'n athrawon i'n y coleg, a dde wastad yn gofyn os oedd stwff dy fi, a sa'n gwybod siwt dechreuodd dde, ond ges i gyhoeddi llyfryn renw Pigo Crachan. Uh, oedd yn haid yn dal yn fyw, so felly mae rhaid bod e'n 70au, dechrau 70au. Ac ar ôl hynny fi wedi coeddi tair cyfle arall. Ond fi fisi iawn bob amser. Mae wastad cerddi'n ymhen i. Fi'n debyg iawn i eliffant pan fi'n meddwl am gerdd. Mae'n cymryd lot, lot, lot o amser i feddwl. Ond fi fel caseg yn cael nhw, achos dyn nhw'n mynd fel la, a maen nhw'n dod mas. A maen nhw'n dod mas yn y ffurf nag yn amlaen. Aml iawn fi'n newid dim ar y ffurf. Falle byddai'n stico gair o fy co i fan hyn. Dwi'n mynd allan y to i weld sy'n mynd mynd. Gan amlaf fi'n cael y llinell ola yn gynta. A fi'n gweithio ti ar diwedd bob amser.